Mae Cymru'n wynebu Bosnia-Herzegovina, hollol wahanol i'r tîm guro nhw o gol i ddim ar y cae ras y mis Tachwedd. Dim ond Benovic, Jelic, Zec a Kovic chwaraeodd yn y gêm honno. Mae Cymru dan un ar hugen yn croesawu Chris Gunter yn ei ôl ar ôl ennill pedwar cap i'r tîm llawn. Mae Ched Evans eisioes wedi sgorio chwe gôl yn y gystadleuaeth. Fe ynghyd â Sam Vokes fydd prif fygythiad Cymru wrth ymosod. Luxembourg ar gig gyntaf yn chwarae o'r chwith i'r dde. Un gêm mae Luxembourg di ennill yn grŵp deg a honno gartre o bedair gôl i ddim yn erbyn Malta. Record Cymru, chwarae pump, ennill pedair a cholli o gôl i ddim yn Ffrainc ym mis Medi diwetha'. Cyffyrddiad cynnar i Owain Vaughan Williams, sy'n falch o fod yn y gol. Brian Flynn yn edrych ar ei dîm, sydd ddim yn mynd i ennill cic gornel. Mi wnaeth Ceinovic yn saff o hynny. Ond tafliad fodd bynnag i'r crysau cochion. Jacobson a chyfle i groesi ac mae'n gwneud hynny. Y peniad yn ôl gan Ramsey, Vokes, ond uh, mi roedd yr ymosodwr yn troseddu ac felly grydd i Bosnia-Herzegovina. Sam Vokes sy'n chwarae i Beldrod i Bournemouth yn ennill i wythfed cap y pnawn yma. Ond bygythiad cynnar gan Gymru. Aaron Ramsey a'r peniad. Tipyn o waith gan Joe Allen i wneud ac mae e methu a chadw'r bel ar dir y chwarae. Tafliad felly i Bosnia-Herzegovina. Pas yn ganfod College. College yn ceisio lle di'r chwarae. A nawr cyfle gan Joe Allen i ymosod lawr yr asgell dde. A Sean McDonald yn canfod Joe Allen yn dda ar yr asgell. Oh, Joe Allen yn cael ei lorio'n ddi seremoni gan Cocalic. Y ddau o Abertawe yn cyfuno'n dda. Sean McDonald a Joe Allen. A dim amheuaeth o gwbl am y drosedd. Chwaraewr Bristol Rovers sydd i gymryd y gig, Joe Jacobson. Ond dim trafferth o gwbl i Buric yn y gol i Bosnia Herzegovina. Y gig rydd yn llawer i agos at y golwr. College. A'r gig hir lawr ca. Waith da gan Agawnovic. Agawnovic yn troi ac yn ergydio. Mae Ergide yn mynd dros y traws, diolch byth. Ond uh, rhybydd pendant i amddiffynwyr Cymru. Mae rhaid i nhw gadw llygad ar Agawnovic. Piniau da gan Sam Vokes, ond uh, yn syth at Kejnanovic. Nawr, Vokes wedi adennill y meddiant, wedi dod o hyd i Sean MacDonald. Sean MacDonald a rediad drwy'r amddiffyn, ond mi synhwyrodd golwr Bosnia-Herzegovina y perig. Ac mi nath y golwr yn dda. Ond rhediad da hefyd gan Sean McDonald. Fe welodd ei gyfle. Ysgu cir lawr ca gan y golwr. Ond Cymru yn nad ennill y meddiant yn dda. Sean McDonald eto. Mae wedi bod yn amlwg iawn yn yr hanner cyntaf yma i'r crysau cochion. Joe Allen dod o hyd i gyntaf. Nôl at Joe Allen. A beth sy'n braf i weld yw pa mor gyffyrddus mae chwaraewyr Cymru wrth basio A maen nhw wedi ennill tafliad pen pella. Jacobson i gyfeiriad Joe Allen. Ond unwaith eto, fawr o drafferth i Bwrich yn y gol. Mae'r gig hir gan y golwr yn creu trafferthion yn y cefn. Ielic ar ergyd, ond uh, mi roedd wedi reoli'r bel gyda'i fraich, ac felly cic rydd a ryddhad i Gymru. Wel, mi roedd y swyddog cynorthwyol yn llygad i le. Ond yn bendant, mi roedd na rybydd pendant i amddiffyn Cymru yn fyna. A chapten Bosnia-Herzegovina mor anlwcus. Gynta ymlaen i gyfeiriad Joe Allen. A Benovic yn ildio'r gig gornel. A Jacobson fydd yn mynd draw yn ôl i arfer i gymryd y gig. Mae'r bechgyn mawr lan o'r cefn. Y bel i gyfeiriad y golwr. Mae'r bel yng nghefn y rhwyd. Ond mae'r dyfarnwr wedi sylwi ar drosedd yn y cwrt. Dwi'n amed bod y dyfarnwr wedi chwibanu cyn i Mike Williams Daro'r bel i'r gol. Wel, y cwestiwn mawr yw pam chwibanodd y dyfarnwr. A oedd gan y golwr reolaeth dros y bel. Ond dwi ddim yn cyfri beth bynnag. Boubacar. A nawr Jacobson a'r tafliad sydyn lawr yr asgell. Tafliad arall i Gymru. Ac mae Ched Evans yn awyddus i gymryd y tafliad yn sydyn. Mae Joe Allen ar ei hyd yn y cwrt, ond ysgwyd i ben nath y dyfarnwr. Ac mae wedi estyn i'w boced ac yn dangos y garden felen i Joe Allen am ffugio. Wel, er tegwch i chwaraewr Abertawe, nath e ddim apelio. Joe Allen. A chyfle i'r redeg at at amddiffynwyr Bosnia-Herzegovina, ond doedd na ddim ffordd drwy'r amddiffyn, wedyn yn gwneud y peth call ac yn pasio Sian ôl, a chyfle i Gymru ddechrau eto o'r cefn. Aaron Ramsey wedi sylwi bod gan Jacobson ychydig o le ar yr asgell chwith. Y croesiad yn un siomedig gan y cefnwr chwith. A che gol fydd i i Bosnia-Herzegovina. Sgwn i beth sy'n mynd drwy feddwl Brian Flynn. A dyna ni, ddiwedd ar hanner cynta. Wel, mae Cymru wedi rhwydo, ond yn anghyfreithlon, gweitha'r modd. A mae Bosnia Herzegovina hefyd wedi cael ei cyfleo. Er wedi dweud hynny, dyw'r naill golwr na llall wedi bod yn or brysur. Mae'n ddi-sgôr ar yr egwyl. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner ar ôl yr egwyl.